Хәерле көн, хөрмәтле хезмәттәшләрем! Сезне үземнең осталык дәресендә күрүемә мин бик шатмын. Бүгенге дәресем сезнең өчен уңышлы, кирәкле һәм кызыклы булыр дип уйлыйм. Ә хәзер игътибар экраннарга! Сезгә сорауым. Әлеге видеосюжетны караганнан соң, без нинди проблеманы күрәсе килә, телефонда утырасы килә, биттере кызыксыну юк.
Ише күп бирәләр. Әйе, ә аны эшлисе килми. Ә мин сезгә бүген укучыларны кызыксындыру өчен үземнең эш тәҗрибәмдә яратып кулланган уңышлы алымнарымның берсен тәкъдим итәсем килә. Бу катнаш укыту технологиясенең эш зоналарын алыштыру модели. Әлеге модельне кулланганда безнең укучылар төркемнәргә бүленәләр һәм алар һәр кайсы эш зонада эш алып баралар. Онлайн зона, укытучы белән эшләү зонасы һәм төркемдә эшләү зонасы. Һәр зонага кыскача тукталып үтик. Онлайн сорама. Укытучы алдан әзерләп куйган Google тест формасында биремне укучылар эшлиләр һәм нәтиҗәләрне үзләренең бәяләү бетмәгән укытучы белән эш санасы. Биредә укучылар укытучының биремнәрен эшлиләр, укытучы да алар янында һәм укытучы куйган билгеләрне үзләренең бәяләү кагазьләренә теркиләр. Ә менә киләсе саны төркемнәрдә эш санасы. Биредә укучылар иҗади эш башкара, алар төркемләп эшлиләр һәм һәр төркемнең үзенең биреме аерым була. Һәм тагын шуны искәртәсем килә. Һәр төркемнең үзенең маршрут бите бар, алар бары тик шушы маршрут бите буенча гына хәрәкәтләнәләр һәм һәр төркемдә нәрсә эшләргә тиешлеге язылган Эш тәртибе бар. Шулай ук һәр укучыга текст бирелә. Безнең очракта Хәкимҗан Халиковның Былбыл сайраган шигыре һәм шулай ук бәяләү кәгазьләре. Бу папкалар һәр төркемгә бирелгән. Ә хәзер, хөрмәтле хезмәттәшләрем, әлеге модельне кулланып карау өчен миңа сезнең ярдәм кирәк булачак. Икешәр төркемле

Кыңгырау тавышы белән сез башка санга күчәргә тиеш буласыз. Маршрут ике буенча. Эшне башлыйбыз. Мин бу төркем белән эшлим, алар укытучы белән эшли төркемендә. Ә сез үзегезнең биремнәрне таптыңыз. Башладым. Беренче бирем.
Шигырьдә нинди лирик өстенлек итә? Минемчә, күңел лирикасы. Бик дөрес.
Икенче бирем. Шигырьдәге рифмаларны табып укыгыз һәм астына сызыгыз. Әйе. Кошларга, кышларга,

Дөрес җавапны астына сызыгыз. Яратам, сайратам. Бик яхшы, рәхмәт, киләсе бирем. Өченче бирем шигырьдә инверсия э, сүзнең кире тәртибен табыгыз һәм астына сызыгыз. Сокланып туймыйм сайрар кошларга, китми алар, онытмыйлар туган илләрен, Саклый һәммәсе. Һәм кайсыгыз бишле билгеләре куегыз. Бу биремне бик яхшы эшләдегез. Бик яхшы сез билгеләрегезне куегыз белгән битләренә. Сезнең эшегез тәмаммы? Үзегезнең эш нәтиҗәләрегезне тактага язып куюыгызны сорыйм. Вакыт чыкты, зоналарны алмашабыз. Маршрут итеп буенча хәрәкәт итәбез. Минем белән эшләргә эшем эшләп

Кошларга, кышларга, илләрен, телләрен яратам, сайратам. Бик яхшы, рәхмәт. Һәм киләсе бир. Шигырьдә инверсия ну табырга кушкан. Әйеме?
Сокланып кылыйм, сайрар кошларга. Китми алар, онытмыйлар туган илләрен, саклы һәммәсе туган телләрен. Бик яхшы, сез әлеге биремнәрне бик дөрес эшләдегез һәм сезнең Безгә дә биш ел дигән рәхмәт тырышлыгыгыз өчен. Рәхмәт. Безнең һәр төркем эш залында да эшләп чыкты. Инде безнең эшебезнең нәтиҗәләре биредә күренә. Ә хәзер әлеге эшегезнең

Без алдыда бирә белгән ана телен 60-та онытылмас дигән мәкальне таптык һәм телен юкам дигән фразеологизмны табып яздык. Һәм сез бик дөрес эшләгәнсез, рәхмәт хезмәтегез өчен, ә мнемотехника турында сөйләп бирдегез. Безгә мнемотехника ярдәмендә шигырьне сурәтләргә генә бирем бирелгән иде һәм безнең менә шундый күренеш барлыкка килә. Сокланып туймыйм, сайрар кошларга, Кайларга китми алар кышларга. Тик онытмыйлар туган илләрен, саклый һәммәсе туган телләрен. Мин дә телемне бик тә яратам, туган телемдә былбыл сайратам. Бик дөрес, бик яхшы эшләгәнсез, бик зур рәхмәт. Эшне тәмамладык. Ә хәзер сезнең фикерләрне тыңлыйсы килә, хөрмәтле хезмәттәшләр. Бу алым сездә нинди тәэсирләр уятты? Бала тиз өйрәнә, э, истә калдыра, армый, эш төрләре күп. Рәхмәт. Алар шигырьне тизрәк истә калдыра.
Чыннан да, әлеге алым ул бик уңышлы. Әзерләнү өчен күп вакыт сарыф ителсә дә, Балаларның тырышып эшләгәнен, кызыксынганын күреп, әлеге алалар юкка чыга һәм үзенә уңышлары белән әлеге алым озак көттерми дә. Хөрмәтле хезмәттәшләрем, без укытучылар бала күңеленә якты юллар салучылар. Һәм без әлеге юлларны салу өчен якты нурлар эзләп табучылар. Балкып, матур булып янучылар.